Eh, namuntlha ndzi meka xana chavi the cmc hi le the rest lodge hi le the west lodge ya ya mi va amukele a um, ka kanelo wa gingirikani mina ni mi amukela the rest lodge ahi khansana nkarhi lowu mi lava ku nyika wona yes spray ti-perfume i'm not sure if ti ta fika no ya mina va yi twa ni swi tivi ku ya n'wina hi leya njhani fendlele kumbe Ah, ya mina yi- yi nge- yi- yi- yo yo twa hi n'wina Okay. na lava nga behind camera va va yi twa Yeah, yeah. so chavi hi wena mani kahle kahle munhu wa njhani chavi hi mina amukela nchavalala Aye. Eh, vito ra mina stage name i i cmc Yeah. cmc mi nga hlamala ku se leswa chavi ka ha ri Yeah, swona yeah. i chavi nchavi chavalala chavi mchavi chavalala Yeah. sense yes chavi ri sungula ka mafenya brothers se mc ri sungule hi 2013 yes aka ti-comedy shows ta mina or ta ti-comedy show mi nga mi ri na dvd yin'we ya mina ya ni na yona so nice yeah. and hosta the comedy show kusukela hi 2013 yes lembe leri hi nga ka rona ni ta va khana hosta comedy show ya 6 so my okay. stage name is cmc so cmc kahlahla is your brand name wena i ri wesh yes. as a solo artist right exactly now. nice one yeah.
so Eh, mhaka ya ya ya ya mafenya kahle yi sukele se kwini rini mhaka ya mafenya yi sukisele se a vuhlangeni loko ni dyondza ku vulavula hi ku leswi a ni- a ni- a ni tsandzeka ku vula swilo kahle se va hleka ah so mina ni swi teka ku no hlekisa ni Yeah. vulavula swo nandziha kasi hayi va ni hleka ku a ni vuli swona se ni ku swi antswa vuton'wini ni namba ni teka ntirho wo vulavula swo ka swi nga ri swona ku vanhu va ta hleka hleka. ene swi nambe swi sungulisa sweswo Ah. ni va hi va na ti-group to hambanahambana ha ha ri Yes, high yes. school ni le ka ti-sunday school ni n'wana wa xikwembu Eh, ni le ka ti-sunday school ni performa swa ti-comedy eh, ku fikela laha hi nga hlangana na macans so limaka hi ndla mafenya brothers hi laha un'wana na un'wana a nga sungula ku ni tlhogomela Eh, but beside that a ni tirha mintirho yo fambisa tiphati kwalaha tikweni ende ende na swo swo wari ku swi endle leswaku fambisa tiphati na minkosi na swo tala mucato loko fambisa mina ne yeah vanhu va kona a va vi na problem a ku heli mugayi loko wo hela va boheka ku xava un'wana van'wani va tonga ri votlhe vongotlhe va swi endla futhi next week so eh, ngopfungopfu mukosi um ni ni khensa xikwembu xa kha xa ni pfuna ka mukosi vanhu va le ku fambea okay no mara ni vula ku ri loko vanhu va tshuka va famba

ya mafenya ya brothers ya ha ri ku yeni mahlweni Okay. Ah, unfortunate mina a na ha ri kona oh Eh, a na ha ri kona mara eh, moya wa kahle a ni loko Oh. munhu a kula nkarhi wun'wani va ku tshunxa na le kaya wa huma xitandi Eh, na le kaya wa huma se i na xitandi xinkowani xa wena kahle ni na xikwani xa mina Ahe. Eh, ni na xikwani xa mina so swi famba njhani kwale mutini
lwasi mc yeah swi famba kahle a ni eh. tshukangi nyana ka nkarhi lowu mi nga ni tiva hi wona loko na ha ri ka mafenye brothers ni tshuke nyana ya swa ka swa ka swa famba kahle na khwirinyana nga xi kona eh, eh, hayi maybe mhaka ya jimi khwiri ringeti ku ni ni yi tindhawu to tala se ni sweswa se mc ni yini a rhodes university ni yini vets ni yini valley ni yini a tef

eh the clock lakho loko endla minongonoko ya hina mi nga ti timi mi nga sele ndzhaku eh chavi ka subscribe wa yini eh chavi kumbe u yimayana um eh, kahle sa chavi i vutise question ya kahle laha because vanhu vo tala va ku munhu i le ku subscribeni va tiwa loko a kha vona video i le ku subscribeni eh, kasi ku eh. vona video you are viewing mm. mara to subscribe you click that red button leyi nga tsariwa ku subscribe you just click it a ku na fomo lahaya and a swi hakerisiwi nchumu mpfuni na mina advice u pfula youtube channel mara ni swi tivi ku loko munhu a subscribe u fa andla yini na yona na mina yi chavi cmc in fact ti-social media platform ta mina hinkwato yi chavi cmc okay so so so swi famba kahle swa wena swa swa swa chavi the cmc um ni ku vona i ri busy ngopfu ka facebook masiku lama i ncini leswi swi humelelaka laha a ka facebook mina ni tsala ni hlamula leswi ni vutisaka swona Yeah. yi ri what's on your mind se ni hlamula minkarhi hinkwayo loko ni nghena ni hlamula leswi a ni na mona a ni nge bulitiki facebook Okay. loko yi ni vutisa something hi wo hi swona ni Wa- wa- swona. mi yo tshama mi vona yini xin'wana no ni vone tivhidiyo tona ti kha ti trenda ta ti-live uh, broadcast ka and vanhu vo tala va ti languta swinene wa yi kuma vo 500 views kwalaha ka Oh. live so what, what is that thing about kahle kahle
eh, ti-live video ni ringesa ku ku tsundzuxa vanhu ku ni kona ku na lava a ni ni ni ndla ti-show mm. van'wani va tsandzeka ku xava mathikithi mm. ni ya a tiphateni ni le mujatweni van'wani va va nga rambiwangi se laha data a yi vi thikithi ra wehe yo vo show ya mahala ya ni ringesa ku eh slogan lexa xa laughter is the best medicine va va va tshikiwini vanhu laha ka facebook hi swela ku kha hi ndla leswiya munhu wa rivala hi tomasi Wa wa rivala rivala hi hi- gezani Sure. Ku Na nga hi ri- Mavis.
You see- na hi mavis so i ku ringesa ku rivata vanhu hi ma- hi mabibi yambirhi hi makumu va nambi va huma ka swona a wu ri ka mala fm so wa ha ri kona la wa ri involved oh, ya ni ve ka mala f m hi hina vo mavula ndlela hi ta ona ri wa malembe man'wana hi 2013 ku fikela hi 2016 yes hi ti 21 ta april ya hi loko ni gini a ni nghene hi ti 14 ta april moyeni loko xi eh. ti xingena so mara a na ha ri kona ka mala f m sweswi ni ve ni kuma slot ka mlf m mo hi ku sabc mlfm hi ta chaviseta vanhu okay eh, aka sabc famba tindhawu mlfm aka gingirikani oh, leyi ya ka radio okay ya ka radio oh ya ya ya a ni ri na Khensani Nyangu sis oh, Khensani va nga ta hi ba loko hi twa mm. so ku suka kona ni va ka Africa wa vulavula na Bot Sydney Baloyi i va ku suka kona so intirho intirho yini la ka sweswi ka Africa wa vulavula what's your role there I ku comment-a a ka ti-current affairs ni nyika my view in a humorous point of view oh. se ku na vona van'watipolitiki va swi vona ku lani endle xihoxo hi ku xin'wana lexi comedy yi tirhaka xona very comedy it's a way of correcting things in a funny way, funny way. yeah so, so u endla as in you, you are speaking on air as well ya oh, ya ya ya ya live on air mm. ya so kahle kahle handle ka swesweswo vanhu va nga langutela yini ka ka cmc as a, as an artist aka cmc hi vulavuleni hi ti-annual show ta mina ne mm. eh, ku na karhi ni a ni plan ku ndla comedy tour yo famba na tiyunivhesiti oh, okay. Eh, ku ve ku nghenelela strike malembe ma ko swi nga ha pasi ya so swa ha ri planini sweswo um ka ha ri na comedy show i 2018 leyi ku na comedy show yikulukumba swinene leyi nga kona hi the 30 ta december beside that oh ndhawu hi le new era ka malamulele okay okay ku ta xavisiwa na mathikithi na right yo ma vula ku ta va hundred rand ra mani na mani ku ta va two hundred rand ra van'wina the very ideal e, e, important people okay va ri ti-vip lava va swi tivaka mara a ni tshembi ku ni wela kona ya beside that ku ta va na na show leyi ku nga ta va yi ri ya mina na ntwanano wa ka maraji ti 27 ta December vuxokoxoko byo tala loko ku ri ka ni va ni followa ka facebook chave cmc or va followa ntwanano wa ka maraji even eh, gingirikani va ta byi kuma ku ri hi le kwini thikithi ra kona ri kumeka njhani hi mali muni swi vula ku leswi ni nga ni nga tshama na wena already se mina ni ri kumi ntikira ah, swo boha swo boha ni na mali no ni ri kumala na ri xava eh, ya ya ya so Handle ka swa swa mafenya na ku va i entertain vanhu ku va i va involved ka swilo swa entertainment vhele i ncini leswi vona i nga busy swona as an as an individual kahle kahle i khongela hayi Eh, loko ni nga ri ku tirheni swa mafenya ni le ku khongeleni Eh, mara lexi ngi nga humelela ni la ku registara ni registarini kahle kahle mi lava ku va mfundhisi ni register course ya communication science okay ya ku ndlela ku na loko un'wana ku register mas ku vantu va ri mi vulavula hi bible study hayi khona leswi a ni lo vitaniwaku na yena ni tlangi leswo dyondza okay ni hlamule call ya xikwembu eh hi swin'wana mi mi ndla kahle loko mi swi vutisa yeah ni n'wana wa xikwembu loyi and swi ve challenge ka mina ku va ni ri brother loko ni sungula ntirho wa comedy hi ku ka comedy nkarhi wun'wana u fa u va na marihari se malembe lama nga hundza ni ve uptight ngopfu ka ti-performance ta mina a ni tsakangi hi tona mara lembe leri that's why ni decide leswi mi nga vutisa swa ka facebook ho na practice ku tshama ni ri fani hi ku tsalatsala na marihari ku ndlela ku loko siku leriya ri fika ra comedy show vanhu va va va ri na impression yoloyo u na marihari minkarhi leyi n'wana va vo brother yi nga ku jamukeli se swi nga endli kahle so loko kha u endla ti-comedy shows ta wena kahle kahle wa tsala hansi ti-jokes leti wa kumbexani ho swi hleketa swi ta nghondweni ivi swi vula immediate same time um a ni tsali hansi okay hikutsala phepheni
tsala bukwini ni vulavula leswi ni va ku kha ni swi vona hi vutomi se leswi ni swi vonaka hi vutomi a swi bohi ku ni swi tsala hansi hinkwaswo okay ni ngo no tsala swin'wana leswi ni vonaka ayi leswi ni nga swi rivala ene ku na vakulukumba yin'wana yi nga wa hi bayisikiri eh. se yi hi byela ku mi nga chavi ku hlekahlekani heyi leswi ni nga swi rivala that swo ni ta swi tsala hansi ivi ni ya swi xerhela lava va nga ta ta ka comedy show ku ni hlangani na leswi na leswi you know i feel like this interview should have been live broadcasted on facebook on your channel ah, ta swi endla na sweswo ta swi endla na sweswo yeah so mina ni tsake ku va enjheni ka nkarhi wa gini kane ni vona dam series yini nkarhi wa hi vondzoka ni va kota ku vulavula xitsonga mi hakelisa mali muni ti advert la ka channel eh mina na wena hi nga vulavula xihundleni ah no i want la ku vulavula hi ku ni la ku ti eh. advertiser a ni seteka oh, okay a ni seteka loko ri na eh. sisi loyi a hey ya ni lava munhu wo biha mina loyi u va ku hi ku wa tirha u tshova tihunyise ni teka munhu wo biha ni tekela ku wa tirha hayi ni na switofu

yeah, I, I welcome so mara hi nge ze famba i nga va byela yini vanhu vaseketeri va wena le handle na vaseketeri va nkanelo wa gingirikani vaseketeri va nkanelo wa gingirikani la ku va hlohlotela ku a va tivisi na van'wana hi chanele leyi a va let us make this channel a trend vaseketeri va cmc ni la ku vula vana va mhani ku van'wani va fanekele va swi tiva ku hina as the comedian hina leswi va ngo i creative license ku na van'wani va ofendeka loko u joka hi vona and comedian yi fanele yi joka hi vona vanhu so ni la ku ta ku mina ku ya mahlweni a va ni seketeli a va hi seketeli hi ri vo hi ri ti-comedian ta ku hambanahambana na ku tihlayisa a va tihlayisi yeah Eh, and, and I, I, I- I just hope ku ri siku rin'wana hi nga pfuki na hina hi ve hi veka ti-script ta wena ta ti-jokes mi nghenile mi already le tini ene a ni tsalange hi panisele problem a ni ta ku ni ta rhaba Eh, ni tirhise pen.
no Mi nghenile. vakela ni khensa ngopfu ka mina mi joni namuntlha hi- a hi tshami kahle la chavi the cmc khamela gaya hina i nga ri ve na ti-problem Oh, a vulavuli hi mutwa
okay va ka hina ni khensa swona ku mi namuntlha mi yi joyini ka nkarhi wa gingirikani mina la gera gingirikani wa kumasapa n'wina mi tekini yi va yana wena va ka hina ni khensa dude it's you okay um Maraj, what we doing? Va ka hina va khesi ngopfu ku va mi ve na hina namuntlha. mara anandlang joke ne yo anandlang joke okay, mabill joke joke hi leyi ku na xikhalabyani na xikhegudyani lava va ri na mukhalabya va ri na 90 years mukhegula va ri na 85 years a va rhandzana va ri sati na nuna siku rin'wana loko va tshameleni va ve va hleketa ku exi mara ka tanga loko ha ha ri vantshwa a hi tiphina hi hamba hi ya tiphakeni hi ya kwalomu ya ti-swimming pool ya khida masiku lama swa ha fani na khale ivi va pulana ku hayi mundzuku a hi pfuki hi ndla pfuxelelo wa rirhandzu ra hina hi tlhelela kwale phakeni a va gangisani kona hi tlhelela kwale hi nga gangisana kona hi vona ku swi nga ha pfumela na hi ta hlangana hi half past four half past four xikhalabyani a sa xi fiki khale ma swi ta ku rhanga hina va fourty hi fika xikhalabyani sa xi fike khale le phakeni Swo hlamala mukhegula a nga fiki five o'clock mukhegula a nga fiki half past five mukhegula a nga fiki loko ku vo six nkarhi wo fana na lowu swi ku nona a tlhelela kaya mina loko xi fika xi kuma mukhegula lo tshama xi fika ku xi ku heyi ka swona a hi nga twanana nko hi ta hlangana hi half past four xikhegudani xi ku exi wa ta mhana a va ni rhumini wenu i pfuxelelo wa kahle a ku fa ku bambiwa loko
a va ka yena ni khensa swinene